Shonador, bon tardi, bon tardi aki nanan na nos dushi isla Kòrsou in the blue wave mood. Anto bonochi na tur tur mi seguidornan na Hulanda aya. Bonochi bonochi awe pika pika. Aha, nos tin un invitado special, eh, kòrtiku kòrtiku. Pero min por lag'é bai? Sí, aha, bosan sa dikon Posombra ta um ta un kantika ku ta sonando na tur radioemisora, tur kanin, tur kaminda, anto e ta yena yena nos nos kurason ora nos kucha e kantika aki. Aki ta trata nada mas i nada ménos ku Nathael. Zoet Room. Min ta tarda mas, pasobra ta den su break. El a kore bini, dus min ke tene masha hosa, e tin ku sigui traha, e tin ku kumpli ku su trabou. Dus, laga nos ban, pasobra se trata di e kantiga ta Yu Kòrsou mi ta. Awèl, bon nochi, bon tardi, te mi bon nochi, bon tardi, bon tardi Nati. Un plaser di tin bo den Pika Pika. Nati, um, promé, heel kortiku, ken Nati ta? Feliz feliz atardi na nos Kòrsou, anochi pa nos um, hendenan ku ta sigui podcast Rita Rita Pika Pika ku Rita. E men un plaser pa ta ei, anto di mes gustosamente nos a aseptá men sòri invitashon. Sí. Bon, ken mi ta? Um, ya, mami bisa promé lugá yu Kòrsou, hopi patriótiko, stima stima um, um, nos nos nos nos isla ku nos hendenan. Anto ya, den bida profesional mi ta labora na Actual, caminda mi ta e encarga cu lead, cu sales department, anto nos ta un bedrijf cu ta haci IT. Anto gustosamente den mi break awoki mi ta sinta un rato pa nos comparti e experiencia cu Yu Curaçao, e cantica Yu Curaçao mi ta a pone aki den pueblo, no di Curaçao so, pero bamisa den Reino Hulandes. Ok, ok, ok. Laga nos tarda masha mas, pa sombra mi di ya, laga, laga nos basha bala, mas ahora ki tur kosta bala, nos tingu basha. Nota e golan. Dus, uh, kiko ta nifika pa abo mita yu di Kòrsou? Bo sa, Rita, mi tambe a studia na Hulanda. Dies aña i largu no biba i nan a studia biba. Anto, ora bo bai pafó bo ta ripará mas tantu e, e, e, laga mi bisa, e gevoel ku bo tin di ta orguyoso di ta yu Kòrsou. Anto, for di nannan, eingelik na Hulanda mi tabata, nunka mi no ta referí mi mes komo antiano. Mi ta ta ègt bisa, no, mi ta yu Kòrsou. I hulandes tambe mi bisa nan, Ja, wij zijn Curaçao, Curaçaoenaars, net als jullie in Nederland ding zeggen, ook Beneluxenaar. Jullie komen uit Nederland. Dat meen dat Benelux dan met z'n. Pero no, ik ik sentido ei sempre dat de bibe de mi, anto um um et nifica hopi, mi stima mi ena, mi stima mi pais, anto sempre bai pa wak kon nos pone nos mes positivamente dilanti na unda ku nos bai, pa ta un embahador. Okay, okay, okay, okay, okay. Bo a verwacht ke kantiga aki ta bai dal duro asina? Nos a unda nos ta bezig kuné ta un trayekto hopi largu anto ora nos ta bezig kuné nos ta mirando kon e ta forma nos ta pensa si ku e ta bai e ta bai ta bira algu pero e la bai beyond our expectation e ta karga nos ku hopi alegria mira kon e pueblo asept'el anto no nos no a verwacht ku lo bira asin si kisi no. Ok ok ok Em a komprendé koregí mi m'ha komprendé ku ta abo a skibi e kantika aki. No, esei, esei no, no, no ta sina. La mi ta contender el trayecto. Ok. Um, cuando el a comenzá, um, por tanto, mi ta bay contestar, seguro, para die pregunta que tin. El a comenzá más o menos un año pasá. De hora nan así, que de, año, de una temporada así, que ainda nos no ta bata, nos no clasifica ainda para mundial. Nos Ok. no clasifica para mundial, of, uh, nos ta den contienda, que men tu costa bata op Hispanen. Ante momento ey mi corda di mi aña nan Hulanda con semper ora di wega di Hulanda bo tin André Hazes su We houden van Oranje tren a conoce We houden van Oranje ta manera un himno pa e e e e bo a bisa e e e fans nan di Oranje e Oranje fans nan anta mi di oh mi di conchale nos ta bayendo mundial pero nos no tin yun cantica Anto asina mi a haña un inspirashon manera We Are The World, kaminda bo tin Michael Jackson ku Lionel Richie ku Quincy Jones a traha un magistral kantika, kaminda bo tin Cyndi Lauper, bo tin Stevie Wonder, tur esnan ei ta partisipá. Anto mi di what about mi hasi algu asina pa nos kaminda pa bai mundial. Anto kaminda mi ta selekshona Yen yen artista mi tin mi dor ku mi ta anda hopi den far rando lak esei mi konoshi hopi hopi hopi artista anto mi di ta fácil pa mi pinga nan pero despues Djeyon a bini ku un monster di un hit Mama Wak ku mi di wow esaki no ta e momento mas mi hinka e e idea del aki. Tempu tin kosa, ta mi ta bisa, mi no gaiba spiritual, mi ta bisa bosa, su tempu ta yega, mi ke den lachi, anto asina a yega, novèmber a yega, e diesocho di novèmber ku mi ta kere nos ñuun no ta bai lubidá mas, Kòrsou a klasifiká, empatando na Jamaica. Anto e ora mi a mira Rita, algu ku nunka nunka i mi bida mi no a mira, bo sa semper Aruba, Kòrsou, ami ta konsiderá semper Duitsland, Nederland, nos ta famia en otro, nos ta ruma en otro, pero semper tin manera e, bo sa, e challenge ku, a mi ke ta ba miñó, Kòrsou ke ta ba miñó, Aruba ta ba miñó, pero mi mira prome bia den mi bida con e rubianonan a brasa nos keme mi tin famia na Aruba mi tin amistanan na Aruba mi a mira riba social media con nan tur tabata hunto cu nos nan ta mi emociona ma e cos asina bunita di Boneiru no papia mes nos mi siempre bisa Boneiru ta bini un ruman chikiti di nos nan tabata shete loco bela Nan tabata hopi kontentu. Hulandesnan, ami e fe di mi biba Kòrsou na dos mil unu, mi a bai wak tur tur wega di, mi stima futbòl, mi a bai wak tur tur wega di nos selekshon, i semper e hulandesnan ta anwezig na gran eskala bistí na blou ta apoyando nos. Anto e laster wega ei mi a wak e na un wòtch pàrti na Weigaat, anto ora nan a pita ku nos a klasifiká kon hulandesnan sam sam ku nos ta yora, ta brasa, anto e diaspora di Hulanda rònt mundu, An, antes bo te bisa, eh, kom uit Nederland ka mene ora ta mitar, mitar, mitar, pero um, awoki bo te mira, kunan te bisa, no, no, no, e kom uit Curaçao, kep Roes of Curaçao. Anto, e, e, e, e, e naam bo te mira, yori mas aki idea mas velanchi, mi di, no, waki, awor ki mi no, ke se ku artista di Curaçao so, mi ke un ruman di Holanda, un ruman di, di Bonaire, un ruman di Aruba tambe, kanta foi na perspectiva, konan te sinti ku Curaçao a clasifica pa mundial. Pero ya, die mensen in november, december, tren de druk of fiesta, tot die mensen bin artiesten dan topi druk of tumba, tot bin temporada di carnaval. Perfecto, sí. A bolbe in de lache trobe. Tanto den temporada di quaresma, ora carnaval a pasa, e idea bolbe bien trobe, pero di tres via, mi no, no, no, waki sinati nos te me hace algo. Ai ora mi a serka un amigu di mi paso ya mi por skibi algu pero bo a misa producer ku ritmo ke esei esei si mi no a yega yasi nunka anto e ora ei e konsepto ta den mi kabes a serka un amigu di mi Jonathan Carolina ku ta e ta e ta producer anto e ta e ta den Icons un banda popular aki nan nan anto ora mi a bis'e e konsepto ei diko mi no ana di ban p'e e ora ei el a serka Titi de Palm ku tambe ta un producer den su den su banda anto ora mi done un Isi ke esun tin mi ke mi ke acerca Kef tambe Kef tin yu Kòrsou dre cuando esei biba na Hulanda cu diami tin Montreal pasobra un dado momento mi mi ta mi tabata yuda dar di bontad e dar lopi duro entonces un dado momento mi pa FFK mi tabata yuda nan cu e show ato netamente den wega di Kòrsou cuando di Trinidad segun mi ma mi ta ta encarga pa bin cu Djayhon cu Kef ato ora mi a bisa Kef Kef mi tin un cos pendiente ora momento yega mi ta ami ta kontèkt bo. E ora mi a kontèkt Tekèf, a ta e ora ei nos a sinta nos tres, ami, Jonathan, Carolina ku Titi, kuné, nos kuater sinta. Anto e ora ei mi a splika nan e idea, ki ki idea ta. Anto e ora ei Kèf di, Wao, anto rato na tin, mi tin algu, anto mi siempre bisa, bo a duna nos bo tesoro, e tin algu ku bo a bisa for di tres aña pasá el a pensa, anto e tambe ker hasi algu asina e kisa We Are The World, pero e no tin tempu, energia pa binga den dje. Anto e por ke ta para? E di, mi ta mand'é pa bosan, si bosan gust'é lé, Nos a bai traha riba dje. Anto ora el a manda di se parti di yu Kòrsou botá e chorus, e refran, anto ora el a manda mi ku Robí si mi di des a ser gais. Mi wende nos no tin hasi nada, laga nos a usa esei komo fundeshi. Anto e ora e sun un parti di dje nos komo fundeshi, el a traha un sèmpel, anto ora el a traha un lista di tur e artisnan ku mi ke bai aserká. Anto loke mas si mi a skibi dies tema. Camina mi tin un award pa tur hende bay canta mesco, esaki ta dies temanan y m'a skibi letra, m'a skibi letra di algun, algun a tin bikina bastante free pa usa mi letranan, pa boso usa boso letranan pero boso tin keda den tema, ta asina tin tin manera Pantera Negra, Union, Futuro cu tur eseynan, tin di artistanan usa mi letranan, tin a usa un parti, tin a habi munda como anto nan ke, pero nan keda den tema, anto yo ariba mi bisa bo ta na un grupo, anto nan ta bisa, ey Nati ami ke cuater, ami ke tema number shete, anto asina tur a cume den temanan, anto ora e tiki tiki, Nos a na keda manda mi ku nan, boso a nigu manda kuater bara ku èngel a signifiká un, dies, dos, dies kònen ai. Boso a nigu manda e ora ei, boso a verse anto e ora ei huntu ku anto e ora ei Oscar Bor tambe a join e e production team anto e ora ei huntu nos a kuminsá bisa okay esaki ta bai ki nan, esaki ta bai anan anto asina nos kuminsá hasi e mèche. Te mende biniendo bèk riba e e pregunta. Sí. Nos hopi gradecido, nos ta eta un joint effort, caminda cu CAFA pone fundeshi, cu e parti di Yucasou y Tafda, algo el a traha en Geldercampus tres aña pasa, e tambe bisa, ta warda un momento perfecto, anto yo rei nos dos a topa, anto yo rei el a florece, anto e artistanan a duna nan e temanan, skibi, skibi algo, tin a skibi nan parti, anto asina el a bira totalidad. Ok, ok, ok, ok, ke men ya, atrobe ora ei manera ma un dje preguntanan ta ki ora bo a sa òf bo a sinti pa traha e kantika asina aki, ke men. E mundial, ke men mundial tabata e momentu ku mi di ei, awor kisi mi ke sinti pa traha un kantika asina aki, Anto e ora ei ta like dura hopi largu pero e momento ta perfecto. Mi ta bisti semper todo bo ta gosa ki momento ta e momento si e momento si mester ke no lo bira mane ta mane ta awor aki kimin e tabata gewoon perfect moment anto kaminda ku e ora ei nos tur tok otro anto boni bonitesa di esaki Rita ta mi tin ku bisa ku ora mi a aserka tur artista ku producer mi tin ku nan wao e kos aki ta un soño di mi e no ta un kos komersial Ta claro mi ta busca sponsor pa cubri gasto nan nos a tin gasto vooral pa produci pa bay studio pa laga e roco cu Louis Moca cu a bini for di Boneiru cu Aruba etcetera etcetera a traha video clip tambe un shout out pa mi pa tur e video sample cu ahora a productivo cu ahora tambe mi a yega asina nan mesco cu artista tambe di nahuatl mi no tin sa paga boso nan manera boso nan ke pero its a higher purpose ets un cos cu eigenlic no ta comercial mi ta kere ets un cos nos ta regala pueblo Y tur hende a bira haci e idea mes ora. Tur hende a yega asina great, nan di, Nati, no worry, loke bo haya mes ta bon pa mi. Kibera, niun hende, niun hende no hacia e parti comercial. Tur hende a mira e balor cu nos por bay duna como regalo na, na e Reino Hulandes y pueblo di Corsou. Y tambe Aruba cu Boneiru, cu tur e otro islanan. E men esey tambe ta omo muy bunita, tambe videoclep. Ora productivo ban a cerca nan, nan di cu nan, No, Nati, loke bo haya ta bon. Nan tambe haci e for den curason. Anto nan bo ta mira tur e, e, e, e, e, e esfera. Am a misa am am bunita di kurason ku trena inka den dje a bira loke ku el a bira wòrdu aki. Sí, pasobra na tin manera ku bo ta bisa no, mi tambe a sintié, eigene ni ripará, sintié el e for di e momento ku Kòrsou a marka historia, nos a kualifiká pa bai WK, ei tin un union, un vibrason. Increíble, vamos a describir con palabras. Sí, sí, más espectacular. Increíble, bota, bota sintiel arriba, bota unta cada quien arriba na mes ni nada, manera bota no, bisa. No. Aruba, Bonaire, Sint Maarten, ei, Goed. hasta, hasta turista nan nati, ma sí. bai, ma bailando na pier. Miami ku Argentino, Miami ku um, hende nan di Uruguay, nos ta Holanda, ei, Nos no conoce otro, pero a start un conversación. Sa morgen hay gevoel, hij ta único, único. Único. Pues hij mens, ora, ora maar inga Aruba, Bonaire, dus hij también ta bonito, pa men, hij ta tiki pa Aruba, también pa Bonaire, pa Hulanda, jammer ku mi no haya, mi ta kere inga mas, nos latinonan también, mi ta di Sint Maarten, Saba, pero ya, ta bira un momento ku dat momento bo tin un kapchi, e kantiga ta bira muchu largu.

Ok, ok, ok. Ke men e orei um, um, ya. Onje pregunta nan kiko ta e mensahe ku bo kiera duna nos hende nan e ora ei tambe ku e kansion aki ke men uh, a mi te mirele um, e union pasombra esei tambe tinne de nos e union ku ya union ta si forsa uiteraard anto nos por e kurashi claro. Kurashi pa nos selekshon di Kòrsou bai a enfrentá e alemannan ei no, wou! Anto asina ei mes bora nan un gol. Gol, korekto, korekto. E ta un momento, e ta un momento ku tambe ku nos no ta bin lubidá nunka mas, kuantu hende a yora di alegria. ora nos himno zona ya na nan ora nos a anotea gol anto mi ta kere sei tambe ta bunita di mamisa di deporte pero di musika tambe kon nos por ekspresa awor aki ke kantika aki e union e unidat ei anto tambe pa nos hobennan manera bo ta bisa kiko e proposito ta nos hobennan mi kere den nan mes ku ei tur kos tur kos ta posibel basta bo keda kere i keda persevera Paso kere tur kos i persevera tra duru. E mi ta kere, a mi ta papia ku pari amistad di mi, mi bisa kere sin ke pone un parti pone ku trinti mei negativo, pero bo ta tin Kòrsou promé ku trinti mei, Kòrsou despues trinti mei. A mi ta kere awo aki nos yega na un kruispunt ku bo ta haña Kòrsou promé ku mundial i Kòrsou despues di mundial. Ku aki dies aña ora bo ta haña bo ku pari hóben, no ta importa esou, pero bo a bisa Bo ta manda mi den Dòkter Pinedo den medisina, ta esa esa la un Shirena y Martina, pero den tur sort deporte, den sort di studio ku e mucha ora ora nan bo entrevistá e mucha e ta bisa bo e momento ke ta grandi ke a bisa bo sa ki ta pasa e dia ku Kòrsou a klasifiká mi sinti ku mi tambe es Calles de Lima ku e kos di por ku awor aki nos ta ekspresá nos kos hui bunita Cu nos ta tabata imagina nos mes aki tantu aña, ki impacto e cos aki a tin riba nos hobennan? Cu awor ki nos ta lantando, hobennan awor yunan di mira cu ey, Corsou tabata riba e plataforma grandi cu niu hende por a pensa, kemen si Corsou y nan por a logra nan, nos por logra den tur tur cos. Kemen ta un cos hopi bunito tambe manifesta awor aki den nos pueblo, pueblonan, pasobra mi ta bisa nos no, nos no ta bay solamente pa Corsou, nos ta bay pa Aruba, nos ta bay pa Boneiru, Nos ta bai pa misa bid diaspora, pa tur hende join nos den e movement bunito ku tin i konservelia anto pa futuro nos mira e frutanan ku el a trese. Ok, ok. Anto, um, um, bo, um, ya, mi te kere ku sigur, sigur, um, e kantika aki i den e vibe, e blue wave vibe ku nos ta den, mi te kere a trese tur, tur nashon i prinsipalmente e habla papiamentu E abla papiamentu nos nos nos a krea un union ku ya ta i inesplikable Sí, mi ta increíble. entiende Increíble. Sí. Tene que roer men nos hermana di Bonei, nos hermana di Aruba, que men tur tur hende, no que nos sinti un cu otro, que men misa tin laman cu ta separa nos, pero mi te kere hoor ki momento ki E asina ta bunito bo mira cuanto cuanto cos Aruba ta haci pa nos, cuanto cos Boneiru tambe a haci, na Hulanda tambe Hulandesnan, a mi kere ta un momento hopi hopi bunito den nos Reino Hulandes awo cu nos ta experienciando e unidad ey, anto ojala esaki perseverá despues di cu Mundial tambe ta algo hopi bunito cu nos por mantene na dje. Ok. Ehm, Nati, esaki ta bo promé kantika, no tòg? Si, esaki ta promé kantika. Mi tabata, di mi ta chikí ku mi, ku mi primonan, nos tabata hasi algu ku tumba, kesa einan, pero nunka nos no a bai hasi algu serka. Mi esaki ta èg e promé kantika ku mi ta executive producer. Kisas lo bai tin mas den futuro, sigur. Mi hopi ku mi a konosé tur e kon e fasetanan ta den dje. Pero sigur hopi, hopi orguyoso di e kantika ki, ki el a hasi. Anto echt un un regalo special pa nos, pa henter e pueblo di Kòrsou, Boneiru, Aruba i Reino Hulandes. Ok, ok. Um, otro pregunta eigenlijk, uh, con mi te bisa, hmm, ne wa con, con nati ta sinta de otro, eh, Kua ta e alinea di e tema aki a toca bo mas tanto? Aa eigenlijk e koros mes no. Pasobra e ta difícil pa mi kies pasobra atrobe atrobe hopi hopi danki na tur ku a partisipá den proyekto aki un proyekto hopi grandi kaminda ku bo tin Oscar Bor Jorna Carolina Didi de Palm ku Kef pero tambe tur e artistanan Cu a participa cu nan verse bo tin Stacy Santorino, Jeff Denis Manuela, Dibo D, Dibo Duran, Achatay, bo tin Rocko for di Aruba, Rocko Flavor, Luis Moca for Boneiru, bo tin tambe Juju V tambe, Jurick Virgini y Randri Riloy, anto tambe bo tin Evita Ross cu a representa Hulanda, pero tambe tin CJ Opus cu ta e el a duna un toke special cu ta e violin, espe e violin. Yo lista. Loke bo por traha mi ritmo bin dificil, bo por traha mi oki, ma mi kies for di un di mi yunan, manera bo ta bisa, ta dificil bo bisa kua yu bo stima mas. Anto e ora ei, eigenlijk, loke mi bisa, tur, tur, tur mi gusta, tur tin algu especial, tur ta toka mi, kada be ora mi tendele, kada be mas mi mes ta gustele, ya, e mas nos ta mantena e refran ku ta keda ripiti yu corazon, mi ta orguyoso di mi logronan, Anto tur tur e otro pidenan cu eigenlijk anto anto ta special pasobra tin part cu tambe mi a skibi cu ta sier bunita pero tur mi tur mi ta asina great tur tin un toke special tur tur tur ta tur tur ta mi favorito. Mi ta kere bo por bira diplomatico. ya bo ta keda bon cu tur. sigur sigur. Mi tin um Cainfa y Zenia amiga mi amor con ta. En berdad e Blue Wave aki no ta solamente futbol, e ta hopi mas ke esei. E, e ta nos mes i tur ku ta sostené nos. E union entre islanan ta laga nos sinti e hermandad. Bonita. Esei e palabra. Esei, e hopi bonita. Oye, sigur, sigur, sigur, sigur. Dus, um, awo, uh, Nati, um, kiko te mensahe ku bo kera duna um, nos jovennan? Sí, mi te kere laga nos sigui ta, mamisa, trobe, manera nos mucha na logra wo aki, laga sei ta un hempel, pero no solamente den deporte, den tutu kos bota, si ta musika bota, si ta deporte, si bota estudio, so de stigamente hobi importante, No ami mester, ma no mester di nos muchanan cu ta bay studia pa sigui pa nos Islan pa bay dilanti. E mes tabata un, no ka studia otro, no landa bin bek. Laga e momento aki ta e momento cu eigenlijk bo moe demostra nos tur e hopinan cu nos por. Nos por ta bin for den un isla chikí, pero esey no nifica na nada. Nos mes por a mira. ku awo aki e bai menti mundial pero tambe ku un Andruw Jones ku a bai drenta Hall of Fame un Shureni Martina ku a gana kasi medaya na olimpiada un Dòkter Pinedo ku tambe a bin e ta un hòmber hopi rekonosé den medisina laga tur esakinan ta ehèmpel pero awo aki dimes ku e mundial ta hopi hopi grandi laga e ta un ehèmpel i un estímulo pa abo komo hóben Por den Sky is the Limit anto laga nos demostrá ku bèrdat komo Yu Kòrsou ku nos ta nos tin nos parti den mundu ku nos duna komo komo ehèmpel i push. Ta mester mi mi mensahe laga e momento aki demostrá ku abo komo komo komo hoben kòmen òp ku tur tur kos ta posibel basta bo kere den anto perseverá. Awèl si, awèl si. Ya, mi tin di bisa bo ku eigelik Pika Pika Talk Show ta un programa Eigenlijk na papiamentu anto ya tur luna mi ta haña di Facebook binti ocho pais ku ta komprendé e papiamentu. Mi ta bisa laga e hari ya ku nos hendenan kon nan ta verspreid. Ta Antartica ainda mi haña. Kende kere nos di hunde koto e frio ei. Si si frio, frio, friosito demasiado pa nos. Bo komprendé ke men No, a ta increible mira con echt, echt nos seleccion di futbal cu nos a marca historia dos bia, pasobra nos a bai Guinness Book y awor aki esun gol contra Alemannan, dus nos a mustra cu nos por, nos ta baliente sigur, sigur y ya, esey ta haci nos atrobe orguyoso di ta. Ta Yucasol. Sigur, sigur. Pa finalisa bo kier a bisa algu prome ku nos finalisa e programa? Mi ta masha masha agradesido na bosan komo prensa Rita ku ta aserka nos pasobra ta via di bosan nos ta yega na e pueblo. Mi a un danki di kurason na bosan pa ta pensá i gustosamente semper ora bosan a hasi un apelashon mi t'ei pa mi splika e bunita su historia tras e kantika ta mes su bunita ku e kantika. Anto un danki di kurason na tur tur tur e pueblo tur e hendenan ku a brasa e kantika aki e hasia di nan. Esaki tambe nos a bisa tambe, nos a sak un statement tambe nos a bisa nos no ta e kobra pasobra ora bo ta hasi uso di di e derecho di e e sound ku tur eseinan bo tin ku kobra pa e. Nos a bisa ke no ta un proyekto komersial, nos no ta e kobra, kabandi e ta liber pa uso, esei ta nos regalo genuino na henter e komunidat i esei ta nos danki ku nos ta yama kona brasa kantika.

Awel bon, anto Nati prome mi lubida bo por dal e suzene na hulandes paso Facebook ta damp ora mi pone e cantica di bo aki. Kibi tin cu bisa na hulandes? Kibi tin cu bisa? Cu nos tin mag di huzele bo ta duna tur e derecho. Ah oke oke oke si si si ja ta eigenlijk voor onze E cantica tin auteursrecht si. Oke voor onze Nederlandse luisteraars voor Pika Pika het is een hele het is een hele eer het is een eer voor ons

digital, laat me bisa así. Te spera pronto personal ku nos por shake hand, dal un brasa, sombra nos ta keda yu di Kòrsou. Di Kòrsou. Rita, masha masha danki i éksito tambe. Masha masha danki, anto un plaser, anto éksito ku Pika Pika. Eso! Dankiwèl, dankiwèl. Toi toi toi. Danki. Bon, pasa un felis dia. Igualmente. Dai dai. Dudui. Sishonan, esaki tabata Nati Zutrum, Nathael Zutrum, cu huntu cu un team fuerte, ekipa, prepara, a bini cu e cantica Yu di Corsou no sta. Wow! Mi ta sintiele te den mi igra. Shonan, esaki tabata tur cos pa awe.